हम सब कई गीत प्रज्वलन के माध्यम से भगवत पाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के स्मरण करी ओ अपन सूक्ष्म शरीर से एतय विद्यमान छथि और हम सब हुनक कृपा पात्र अनुयायी शिष्य लोगन आई अपन जीवन के हुनक प्राकट्य दिवस पर दीप प्रज्वलन कर अपन जीवन के कृतार्थ कर रहल छी हिंदू धर्म के सर्वोच्च पीठ में एक श्री गोवर्धन पीठ से संबद्ध हिंदू समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष अखार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तीथ को सनातन धर्म दिवस के तौर पर मनाओल जाइत अछि अजुके तीथ को पूरी पीठाधीश्वर निवर्तमान शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराजक जन्म कलवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल में भेल रहे एहि अवसर पर हुनकर पैतुक गांव कलवाही प्रखंड के हरिपुर बक्सी टोल में विशेष उत्सव के आयोजन कयल जाइत अछि

आयोजन के लऽ कऽ गांव मे आनंदक अभूतपूर्ण वातावरण रहैत अछि मासो भरि पहिने सँ गांव मे एकर तैयारी चलैत रहैत अछि सब कियो मिल कऽ गांव गली कुची के साफ सफाई करैत छथि आयोजन तिथि कऽ अंगने अंगने ड्योढ़ी पर बनाओल गेल सुंदर सुंदर अरिपन आ साँझ में दिया बाती बिजलीक रंग बिरंगक बल्ब सँ सजल गाँव के मकान अखार मास में कातिक मासक भ्रम उत्पन्न कऽ दैत अछि और उनकी जन्मभूमि पर यहाँ के ग्रामवासियों ने आज दीपक जलाने का इसलिए निर्णय लिया

शंकराचार्य जी सँ जुड़ल स्थल सब पर विभिन्न कार्यक्रमक आयोजन कयल जाइत अछि भोरे भोर सती माय स्थान सँ गांव में घंटा घड़ियाल आ शंख ध्वनि के संग प्रभात फेरी निकालल जाइत अछि जाहि में गांव के महिला पुरुष बच्चा आ वृद्ध सब कियो हर्षोल्लास सँ सहभागी होइत छथि एहि अवसर पर जतै देखू ओतै बस हिनकरे बारे में चर्चा परिचर्चा चलैत रहैत अछि एक बेर पहिल पहिल नाटक हमरा दलान पर वीर अभिमन्यु भेल रहै जाहिमे गोविन्द जी एखन जे छथि अमीन साहब के बालक ओ अभिमन्यु के पाठ खेलायल रहथि अच्छा छथि नहि हरिपुर बक्सी टोल के ई वएह स्थान अछि जतय निश्चलानंद सरस्वती जन्म लेलनि जतय हुनकर बचपन बीतल हुनकर अनेको संगी संघाती साथी सहपाठी परिजन सब अतय रहैत छथि ई वएह घर अछि जकर महत्व हुनकर अनुयायी सबमे कोनो तीर्थसँ कम नहि रखैत अछि जकरा देखै आ नमन करै लेल दूर दूर देश विदेशसँ शंकराचार्यके भक्त सब अबैत रहै छथि आ अतै आबि अपनाके धन बुझै छथि ई वएह पवित्र स्थान अछि जतय दरभंगा महाराजके राज पंडित लाल बंसी झा आ माता गीता देवी के चारिम संतान के रूप में अखार कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तीर्थ के बुध दिन 30 जून 1943 ईस्वी में एक तेजस्वी बालक के जन्म भेल माता पिता जिनकर नाम नीलाम्बर झा रखलन मुदा संगी संघाती हुनका स्नेहसँ घूरन कहैत छलाह जिनका आइ समस्त विश्व पूरा पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्लानंद सरस्वती के नाम से जनैत अछि घूरन के बहुत कम उम्र में मायक ममताक आंचर से देव वंचित कऽ देलनि तकर बाद हिनकर देखरेख बड़ भाई श्री देव झा आ बहिन शशिकला देवी द्वारा कयल गेल बचपनेसँ बेहद धार्मिक स्वभावके घुरन अपन घरके नजदीक एहि राधा कृष्ण मन्दिरसँ विशेष लगाव रखैत छलाह कहल जाइत अछि जे एक राति ओ जोर जोरसँ कानैत कहय लगला हमर सखाके सभ गहना चोरबा चोरी कऽ लेलक राति अधिक भऽ गेल छलै लोक हुनका जेना तेना ठोकि ठाकि कऽ सुता देलक मुदा भोरे पता चलल जे सत्यमे मन्दिरसँ राधा कृष्णके सभ गहना चोरी भऽ गेल जकरा बाद पंडित लाल वंशी झा हुनक कुंडली तैयार कऽ देखलनि आ अपन जेठ बालक श्रीदेवके कहलखिन जे हिनक कुंडली जे बता रहल अछि ओहि अनुसार ई आगू जाकऽ पैघ प्रशासक बा राजा बनता में ओ बारह बजे राति में चहा कऽ उठलखिन और कहलखिन चोरी भेलै चोरी भेलै राधा कृष्ण मंदिर के मुकुट अथी चोरा लेलकै चोरा लेलकै पुनः भोर में गांव में हल्ला भेलै जे आइ राधा कृष्णक मंदिर में मूर्ति के अथी मुकुट के और अथी के चोरी भऽ गेलै। बाल्यकाल में लीलाम्बर के रुचि पढ़ाई लिखाई में नहीं रहे हिनकर ग्रामीण सबके अनुसार ओ पढ़बा लिखबासँ अधिक गाँवके उत्तरमे ई जे ब्रह्म स्थान अछि ओतहि खेलैत रहैत छलाह लीलाम्बर पर ग्राम देवताक असीम कृपा रहनि जिनकर कृपासँ ओ साँप काटल आदमीके नवजीवन दैत छलाह हुनकर उम्रक ग्रामीण संगी साथी सबके अनुसार जहन ककरो साँप काटि लैत छलै तऽ ओ अपने आप ग्राम देवता स्थानके एहि पीपर गाछ लग आबि कऽ चित्कार करय लगैत छलाह कहल जाइत अछि जे ई ग्राम देवता दरभंगा के राजा राघव सिंह छथि आ ई सती स्थान हुनकर पत्नी राघव प्रिया के सती हेबाक स्थान अछि महाराज राघव सिंह के मृत्यु जनकपुर से दरभंगा वापसी के समय अतय राति विश्राम के समय सब काटे से भ गेल छल जकर बाद हुनकर पत्नी राघव प्रिया हुनका संगे सती भऽ गेली जे बक्सी टोल में ग्राम देवता के रूप में पूजित छथि कुछ देखल है जे बचपन में हुनका जहन प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करैत रहे ओहि समय में बक्सी टोल में सती माई स्थान में सांप ताप के नाम पर ज्यादा घटनाक्रम होइत रहे ओहि दरमियान में हिनकर अभ्युदय भेलनि ई जखन साँप ताँप के कोनो कारणी अबै त आबि क अपने देह मे सीधे मतलब विभूत के खसा देलहुँ और करणी जकरा कटने रहै छलै ओकर विख मतलब उतरि जाइ छलै और जखन ओ एहि कैंपस मे सती माई के कैंपस मे अबै छलखिन त एकटा अजू गाछ छलै जे एखन वर्तमान मे किछु छोट छै पुरना कटि चु- मने हटि चुकल छै ओहिसँ डायरेक्ट बुझयमे अबनि जे ओ दरभंगा महाराजके जे ट्रेडिशनल राघव सिंह छलखिन जिनकर मौत एहिठाम इतिहास छै जे एहिठाम भेल रहनि आओर सती हुनकर वाइफ रहथिन जे एहिठाम दुनू गोटाके तैँ बक्सी टोलमे राघव सिंह आओर सती मायके स्थापना अइ ओ राघव सिंह से डायरेक्टे मतलब छड़ी लऽ कऽ गप करथिन ओहि पीरियड में जब कोनो करनी होय तऽ करनी के झाड़ब आ राघव सिंह से गप करब ई दुनू काज ओ सामने में करथिन बाल्यकाले में माता के सुख से वंचित लीलाम्बर झा के प्राथमिक शिक्षा दीक्षा गांव के उत्तर अई महादेव स्थान के पाछू एहि विद्यालयसँ शुरू भेल मध्य विद्यालय कलवाही गेला ओतहि के बाद ओ उच्च विद्यालय लोहा मे दाखिला लेला बचपन के शिक्षा हरिपुर बक्सी टोलसँ प्राथमिक शिक्षा केन्द्रसँ भेटल छलनि ओकर बाद उच्च शिक्षा वास्ते ओ कलवाही मिडिल स्कूलमे हुनकर नामांकन भेल ओहिठामसँ वर्ग सातके पास केलाक बाद पुनः ओ अपन आगाँक शिक्षा लोहा हाई स्कूलमे प्राप्त केलनि करीब सत्रह वर्ष के अवस्था में एक दिन वो अचानक गांव से लापता भ गेला बड्ड खोजबीन भेल मुदा ओ कतौ नहि भेटला हुनकर बहिन ससकला जिनका गांव में लोक बताय कहै छलनि आब ओ अपन छोट भाई लेल सच में बताही भ गेली बहुत खोजबीन के बाद श्रीदेव जी के ओ एक संन्यास आश्रम में भेटला पिता तुल बड़ भाई के सामने तो ओ किछु नहीं बजला लेकिन ओ आब घर गृहस्थी में नहीं आवे चाहे छथि ई जान श्रीदेव जी अपन पिता के हिनका बारे में कहल पूर्व कथन के स्मरण करैत थाइक हारि क हुनका करपात्री जी के ओते जा दीक्षा लेबाक सलाह देलनि तहन हुनकर ज्येष्ठ भ्राता कहलखिन जँ तोरा संन्यासे लेबऽ के छऽ तऽ तू ई कोन महाराज करपात्री महाराज के शरण में जा ओहिठाम जाकर तू संन्यास ग्रहण करऽ आ लीलाम्बर ओतहि चलि गेलाह जतऽ ओ धर्म सम्राट के पद पर विभूषित भेला तकर बाद पचास वर्षक अवस्था में एगारह फरवरी उन्नैस सौ बिरानवे ईस्वी में पूरी पीठ के एक सौ पैंतालीसम आ शंकराचार्य श्रृंखला में दू सय पचासम शंकराचार्य के रूप में निश्चलानंद सरस्वती के नाम से उड़ीसा स्थित श्री गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर भेला मुदा कतेक दुखक बात अछि जे जाय निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी के जन्म दिवस पर छत्तीसगढ़ आ उड़ीसा में राजकीय अवकाश होइत अछि आ भव्य स्तर पर हिनकर जन्मोत्सव मनाओल जाइत अछि ओहि शंकराचार्य के मामला में बिहार सरकार एक तरहे उपेक्षाक नीति पर चलि रहल अछि जाहि में सरकार संग अतय के हिंदू समाज विशेष क स्थानीय समाज सेहो बराबर के दोषी अछि जे अपन माटी के महान विभूति जिनक विद्वता आ योगदान के समस्त विश्व लोहा मानैत अछि हुनका ओ सब अपन अज्ञानता कारणे कोनो मोजर नहि दै छथि। हम अहाँ सब प्राकट्य महोत्सव मे कमी करै छी, जागल नहि छी, सब गोटा जागु। राज्य सरकार काल्हि खन की करतै, हमरा सब के एकटा ओहिठाम तक पहुँचाबी, लेकिन हम सब जगबै त ई सत्ता व्यापी कार्यक्रम हेतै। ई मिथिलांचल के कार्यक्रम छै, मिथिलावासी के गौरव छै।